Avuxeni matsonga ma ka hina i Mister Romantic mufana wa marhandzu namuntlha ni lava ku ta vulavula hi majaha mambirhi laha ku nga Mayivava na Manyangazi the Khomixana vakulukumba lava hi van'wani lava nga na YouTube channel tichanele ta voho i khale ni karhi ni ti folowa ni ti landzelela mara loko ni ta ni languta ni vona va yisa lava va ri le ku dlayeni ka music wa Xitsonga. Eh, I do remember loko Mayibaba eh, va hlangana na Raymond Nyathi a thula mahanxi laha va nga hetelela va vulavula na Raymond Nyathi eh, Mayibaba a va tsakele ku tikuma va promota music wa Raymond Nyathi and then eh, swi tele leswi Raymond Nyathi a nga swi shera na Mayibaba and then after that Maivava ivi va teka swilo leswi va nga swi vulavula na Raymond va swi posta ka YouTube va nga twanangi na Raymond Nyathi so Raymond Nyathi a ya swi find out ku no Maivava va teke swilo leswi va nga swi discussa va ri na voho va swi posta ka YouTube and then Raymond va hetelela va nga ha tsakangi hi ndlela yaleyo hi timhaka ta ku swi tele leswi a va swi xerhe na mhani vava so um swi tikomba nga ku mhani vava a hi munhu wo tshembeka so u n'wi tshemba njhani munhu loko u hlangana na yena and then u n'wi xerhela swilo leswi u nga hundza ka swona kumbe leswi u nga hlangani na swona a hi tsundzukeni ku loko hi karhi hi hanya hi karhi sometimes hi face na ti-challenge hi hlangana na ku tikeliwa swilo swi va swi tika se u tikuma u va u swi share na munhu un'wana a hetelela a swi post-a ka social media hambi wehe swi nga ku khoma njhani se hi ta ka manyangatsi manyangatsi munhu un'wana wa ku wa swi kota ku analyze music kahle mara na yehe wa onha wa dlaya ti-artist. ya ni ta ku genge leyi vhela yo yi na moya um ni yingisele video yin'wani mm, yi nga endla hi manyankatsi a ku rhangani va nga ha endli music hikuva va vo tidyela nkarhi kumbe um va tlangisa mali ku va va tikuma va endla music vo vini a fanele va focus-a ka ka ku chaya ka ku tlanga ti-beat ntsena ehenhleni ya yingisela yin'wani la manyangatsa a vulavula hi joe um ku joe a a fanele na ye a tshika swa ku tlanga music a mana na ye a focus-a ka ka ku mastara na na ku tlanga ti-beat. so hi ndlela yaleyo ni vona a ri le ku va onheni vakulukumba lavana um manyangatsi i tlhela kambe um a ya ka mister post a ku mister post ku sukusela a hume ka joe xirimana leswi a swi tlangaka sweswi u tlanga chaka and then hi vonile hi december loko mister post va befa manyangatsi so um hi ndlela yaleyo manyangatsi hi ku twisisa ka mehe a ri le ku dlayeni ka nyiko leyi Mister Post a nga na yona ya Mister Post i na nyiko a ni feni ya yena mina ni feni ya Benny Mayengani mara loko munhu nyiko a ri na yona i na yona masizes hi vonile nyiko ya ya Mister Post December yi karhi yi ti kombekisa ya like kusukisela a hlangana na Bengalas A wu sungula ku humesa album leyi a yi ba swi ya swa ku yantswa nyana mara yi ze yi va yi kuma nyana matimba hi ku ya hi ku president va va va humese yini the president Billy Mayengani so eh va mhani va va na manyangatsi ma dlaya madoda mi le ku yi onheleni ka xigaza xa hehe mi le ku onheni ka ti-artist um to i tolo loku nga ri tolweni. Mhaiva va tsale ka ka Facebook ku ri Doctor General Muzka u va block-ile ka ka Facebook se Mhayivava wa ha holovise tinqambi timbirhi ta le Bushbuckridge ku nga Raymond Nyathi na na dr general muska and vamhayi va va ve na nkateko va khuluma na management ya general muska va lava kota ku twisisa ku ku endleka yini hi production ya general muska a lava kota ku twisisa ku misa loyi va lava ku humelela yini hi life ya yena unfortunately a nga zanga va na nkateko lowa wa ku va n'wi byela ku ku endleka yini yini hi timhaka ta dr general muska so um va yisa lava va yi onhela madoda ma yi onhela va yi onhela ka xigaza like leswi va swi postaki ka ti-youtube ta vona a hi swi view-ini mara hi nga veneni hi teka swona hi hanya ka swona because a ku na la swi hi yisa kona and loko ku ri jari ra la bush bakrish va ngo hi mayi vava E jahha ra tele hi ku tlanga too much ri tele hi hi ti-jokes I don't think ku ri this guy kahlekahle a nga va a tswariwa hala ka hehe just because vanhu va ku behave hi ndlela liya swa behavisa so a hi na vona i le ku yiseni ka music wa Xitsonga hansi nkulukumba luya like na loko a karhi va analyser u ta swi vona ku swilo leswi va swi analyzaka . swi le ku dlayeni ka ti-artist a swi nyiki ti-artist nhlohlotelo wo karhi like loko ku ri artist a wu nge tshami lembe na lembe u ba ti-hit no a swi kona sweswo hi swi vonile lembe ra ku hela ku president mayingani va bile mara a swi nga zangi swi fikelela laha ka ka a hi lava kona hi timhaka ta ku a va ha ku yi humesela album leyi a yi hi hlanyisa vomalambani ya u vona a hi expect-e swin'wana swa ku tlula la ka malambani ene a swi nga ha vi hi ndlela liya ma swi twisisa ene i munhu na yehe ma swi twisisa ene loko u ri munhu i fanele u pfa u tlu- u- u hluleka kun'wana ma twisisa u ta kota ku u verify-a u ti lunghisa u va kahle u ta kota ku hundza kahle ma swi twisisa so ni lava ku vula ni tiyisile ku genge leyi ya vamhayivava yi le ku hi dlayeleni music na vamanyangatsi a madoda a ku na la mi hisa kona loko yo lava ku ta continue hi landzelela leswi ngo mi swi postaka ka ti-youtube mi le ku dlayeni ka music wa hina ma hi onhela madoda ma hi onhela hi madoda endlani swin'wana evuton'wini that's why n'we mr pos va za va mi bifa ku mi tshamela nkambana wa van'wana a mi la ku tirha ma hi vona hi coke makarapu laha ni le ntirhweni le joni ni tshama mukhukhwini wa kona musa ka ni le ni le ntirhweni ndoda ya ni tirhi swa ti-youtube ntsena ni ene ka ti-youtube a ni nghenisanga hi timhaka ta mali ma swi xiza mara ni nghenise hi ku vona ku ri n'wehe mi le ku hi onheleni ma hi dlayela mi hi dlayela xigaza xa hina u nge ni byeli ku joy xirimana a tshiki music a tshika music u ta n'wi xavela mugayi ka ka yewe Yeah? wa fanele a tshika music music wo fanele u endla ku a ya tlilacini u rhanga na tshiki swa ku yimbelela i tshika njhani munhu wa u nga tshiki swa ti-youtube ye wa nga tshiki swi swa ti-youtube a ni swa ti-youtube swi endla ku na u etlela u jini se mara ku u ta teka video u fika u vulavula ku mani mani a tshiki yini yini a ni vona mi ri le ku yi onheleni madoda mi rhangani na joshek mani mi ni vona nga ku ma ha yi humesela swilo swa kahle swilo leswi mi swi humesaka swi va swi ringane n'we ene ka yehe swi va ti-hit mo swesweswi like u nge tshami u ba hit lembe na lembe no na ya la mehe swi kona sweswo swi kona sweswo swi kona swi kona um ene ni tsundzuka the president loko va ta va tsandzeke ku fila papita mukaba stadium va vulavula hi timhaka ta ku swa swa va tsakisa hikuva um vutomi byi nandzihisa hi loko byi ri na xiganga ma ni twisisa na matimu ya munhu ma nandziha loko ma ri na swiganga like a swi fanelanga swa ku swilo i fanekele swi tshama swi ya hlela swilo u fanekele u pfa u hlangana na xiganga u pfa u hlangana na ku tikeliwa evuton'wini hi le ku hanyeni le misaveni sweswo swi tano ene van'wani van'wani loko president Ben Mayengani va humese album yo ka yi nga bi ku fikelela laha na laha mina mhaka ya ku vulavula ku president beni mayengani i wini mi yo swi hlahluva swilo sweswo na mi swi kuma kwihi sweswo maswisisa like n'we mi expect ku dya dyamani va nge le always a tshamela ku mi tsakisa right ro a mi tsakisa a ah, yimaniyani madoda phela nkulukumba loyi xa ku sungula mi n'wi tsalela tinghoma leti swe swa a ya mi yimbelelela na va joe loko mi ku va joe a va tshiki ku yimbelela why n'we mi nga va tsaleli hi ku va yi va yimbelela swilo swa so kumbe n'we mi nga va endleli swilo swa kahle na ku va ta kota ku humesa tihit leti n'we mi lavaka tona hi ku tinghoma leti vo va ti humesaka hi heta hi tsakisa mara n'we mi chela moya mi veka le ka ti-youtube mi nga swi bi mi ku va tlange chaka va tlange mbotso madoda mi le ku yi voneleni ka xigaza ni kwate ngopfu vona swa ku se ni vulavula hi ku kwata loko ni vulavula so a swi ni khomi kahle a swi ni khomi kahle joe xirimani na vhangani va yisa lavaya va suka kule ka music hayi ku va ta va ta byela hi manyangazi na mayivavi manjhani a mi bayizisa hina ti loko hi mi landzelela ka ti-youtube mi ku ti-artist ta so na so a va nge ti nga ha humesi a mo hlanya manjhani a manya manya